און די שאלה איז וואס איז די הלכה פון א מידל לאקער וואס איז לגבי דעם און אונז האמיר געזעהן אז א מידל לאקער איז אלאט מאר קאמפליקעיטעד דען פיפעל טינק די גאנצע ענין פון געבן א הינט דאזענט ריעלי העלפ אז ווייל מען טאר נישט קיין הנאה האבן פון א פון א מירער פון א גוי און מען טאר נישט דארף מוחה זיין ס'העלפט נישט אונז האמיר געזעהן ס'העלפט נאר א מירער בשעת עס איז א רמיזה שלא בדרך ציווי נאר בדרך סיפור יו טעללינג הים א סטארי. און דעמאלטס איז א טוט עפעס נאך אלץ קענסטו נישט הנאה האבן, האט מען געזען ס'רעדט זיך פון א זאך ווי מען דארף נישט הנאה האבן, ס'איז א צווייטע לעכט אין די צימער דארפסט נישט האבן קיין הנאה, ס'הייסט נישט קיין הנאה געהאט. און דערנאך זענען מיר דורך געגאנגען די ענין פון פון א גוי וואס וועט טון א מלאכה לאמיר זאגן דורך כסיבה, איף יו גיוו הים א ציווי דורך כסיבה, און זענען מיר געזען אמירה דאמירה,

א פעולה וואס די גוי קען טוהן באופן המותר באט הי טשוזעס טו דו באופן האיסור ווייל ס'איז גרינגער פאר אים. וואשן דישעס ווען ס'איז הייסע וואסער. או למשל ביסט אין א האטעל און די בעטס די גוי זאל דיר ארויף ברענגן דיין עסן ווי און די סעווענטין פלאר איז דארטן זאגן די פוסקים ס'ווענדט זיך צו ס'איז דא א הווא מען ער וואלט עס געטוהן אזוי איף נעסעסערי ווען ס'וואלט נישט געווען קיין עלעוועיטער איף די עלעוועיטער בראוק דאון.

די אלע היתרים וואס אונז האמיר געזעהן, אונז האמיר גערעדט וועגן די האט וואטער, א לאט אוו טינגס וואס קומען אריין אין די פסק ריישא, אזוי ווי אונז האמיר געזעהן, באט די אלע היתרים אר ריעלי בעצם לופ האולס, דאס הייסט, רמז שלא בדרך צבי, ס'איז נישט דא קיין אמירה, ס'פעלט אין די אמירה. א פסק ריישא, איז די פשט אז גוי האט גארנישט געטוהן, ס'פעלט אין זיין עשיה. אונז האמיר געזען די פוסקים זאגן די לומדות פון דעם איז אז ס'איז נעשית מאליהו, איך קוק עס אן, די גוי האט נישט געטון קיין מלאכה, די מלאכה איז געשען פון זיך אליינס. סאו דיז אר אלל לופ האולס אז ס'זאל נישט זיין, ס'זאל נישט הייסן קיין אמירה לעקם. היינט גיימיר זען אז ס'איז דא געוויסע אופנים ווי אמירה לעקם איז מותר. און איטס דיפרענט דען אלל די אדער קעיסעס וואס האבן גערעדט ביז היינט ביקאוז דו קענסט זאגן מיט באק ציין און דו קענסט הנאה האבן דערפון און דו דארפסט זיך נישט שעמען אלל דיס טינגס דאס איז פשוט מותר וויטש איז דיפרענט דען אלל די אדער קעיסעס ערליער דו אפילו מעגסט עס זאגן אבער שייך ס'איז נישט קיין אסור דו מעגסט זאגן פאר די גוי זאל טון מלאכה וואט אר ווי טאלקינג אבאוט זעמיר אנפאנגען מיט די שלחן ערוך אין סימן שיעור ח ח ס'רעדט זיך אין הלכות חולה.

איט מיענס איז אדער נפל ממשכב אר חולה כל גופו איווען איף היז וואקינג אראונד סאוען הו העז א היי פיווער איז חולה כל גופו וועדער היז נפל ממשכב אר נאט אגב אר ח איווען דאו איטס נאט בעצם פארט אוו א מידעל אוטקאם איז וויכטיג צו וויסן ס'איז דא א הענדעריי ביי טעקינג מעדעסינס מעדעסינס דורך אן איסור רפואה

איך מיין ס'איז דא א ר' שלמה קלוגער, שלמה קלוגער קומט מיט א טענה אזוי, ער זאגט די איסור פון רפיע איז די טייטש חשש שחיקת סממנים, חכמים האבן חושש געווען יו גאנא מעיק איט אלל מעדעסינס, אפילו אונז מאכט מען נישט מעדעסינס היינט אבער די חשש בלייבט אזוי ווי אין צייטן זיין כלי שיר, אבער אונזערע מעדעסינס פעלט אויך אויס אנדערע זאכן אין די פראסעס, למשל בישול, קענסט נישט מאכן די מעדעסינס וויטאוט א בישול. זאגט ער, חכמים האבן קיינמאל נישט גוזר געווען אז א איד האט צו קומען צו בישול אום שבת. איז א מעדעסין וואס ס'פעלט אויס בישול, היות ער איז שייך צו מאכן אן בישול גייט נישט אן די גזירה קעגן רפיא. אזוי זאגט משולם הקלוגער, ווערט אראפגעברענגט אין אסאך פוסקים, אינקלודינג רבי עובדיה יוסף און אנדערע. און מיין טאטע האט מיר געזאגט אזוי האט ער מקבל געווען פון ר' ניישלאס סקווערע דיין.

עניוועי, איז ס'רעדט זיך דא א חולה וואס איז נפל ממשכב, און ער האט נישט קיין סכנה, סאו די הלכה איז מ'טאר נישט מחלל זיין שבת פאר אים מיט אן איסור דאורייתא. אבער זאגט די מחבר, אומנם לעיני היהידי לעשות סלע רפיאה, אבל אין מחללין עליו את השבת באיסור דאורייתא. נאו, ווען ער זאגט אין מחללין באיסור דאורייתא מיינט ער נישט דורך די גוי, דורך די גוי קענסטו טון א מלאכה דאורייתא אויך. די משנה ברורה איז ווערי קליר, אומרים לאין ליהודי לעשות הוי רפי' אפילו במלאכה דאורייתא, סרא גוי, והי' הדין שאר צרכיו כגון לאפות או לבשל, א חולה נידס וואטעווער א חולה נידס מעגסטו טוהן דורך א גוי אין שבת, וואס הייסט וואט הי נידס? וואס גייט אריין אין דעם? אין די ספר מלכים אומנייך, ס'איז פון רבי איציק זילבערשטיין, ס'זעהט מיר אויס, איך האב נישט געליינט די הקדמה, ס'זעהט מיר אויס ער האט עס געשריבן אין די יאר ווען זיין טאטע איז אוועק, ווייל ס'שטייט הררי כפרות משוגעווער אויף זיין טאטע, שרייבט ער דארטן, סאו מן הסתם האט ער עס ארויסגעגעבן אין יענע יאר, און ס'איז א גאנצע ספר אויף הלכות המילה לאחר. זאגט רבי יצחק זילבערשטיין, כגון לאפות און לבשל, און לכבד און לרבץ לפניו, טו קלין די פלאר.

דו ווייסט פשוט א חולה דארף האבן די ענווייראמענט פאר א חולה דארף זיין גוט אז נישט יעדע זאך קען אים מאכן ערגער דאזענט העוו טו בי דווקא רפואה נאו רעמעמבער אונז האבן גערעדט א איד לעצטע וואך לעצטע וואך צוויי וואכן צוריק א איד וואס איז אין א וויל טשעיר און די גוי שטופט אים אין די עלעוועיטער האמער געזאגט אזוי אויב די גוי גייט פאר א סעודה פאר א סעודה שבת שאצט אז די גוי גייט אויך הנאה האבן פון די סעודה טוט ער עס פאר זיך אליינס אויב נישט

איז א שטיקל רמא אין שיעור חב ח, די רמא זאגט אזוי, מותר לומר לעני הידי לעשות טפשות לקטן שאין לו מה לאכול, די סתם צרכי קטן כחולה שאין בו סכנה דמי. א קטן נידס סאמטינג, עניטינג א קטן נידס, צרכי קטן, הייסט עס א חולה שאין בו סכנה, קענסט בעטן א גוי זאל עס טון, די סטראולער וואס איז געווען סטאק אין די קאר, חולה שאין בו סכנה, די קטן, קענסט עס בעטן, נאו פראבלעם.

זאגט ער אזוי, ער ברענגט פון די חזון איש, מאירי ברעווען של שומי יתוס, מען רעדט זיך דא דעט היז גאנא בי האנגרי דזשאסט פאר א פיו אווערס, נישט פשט דעט היז ער הינגערט זיך אין להם א לאכול, הי דידנט איט אלרעדי אלל דעי, שומי יתוס, וואי? די וודאי לעצט בעת סכנה, ביקאוז ס'מוז זיך רעדן פון א זאך די לעצט בעת סכנה, אבער רעווען של זמן שרגילים להקפיד עליו, פאר צו לאנגע טיים ווי נארמאל איז מען מקפיד אויף אזא זמן, חשיבה סכנה, פאר א קינד הייסט דאס א סכנה. סאו אבוויעסלי ס'רעדט זיך דא איטס זשאסט א שארט פיו האוערס, דאס הייסט שוין אז אין להם מעלה אחד, ואפשר די כוונת השולחן ערוך די יש להם מעלה האכילה, אהא פוד, אבל כפי הצורך יש אכילה תבשיל, הי נידס טו איט העלטי, ער דארף האבן א תבשיל, נישט קיין פרוט ראלאפס, איז מעגסטו זאגן די גוי זאל זאל קאכן די תבשיל, שזה מזונו הטוב, אויב אזוי.

איז אזוי, איז לכאורה די זעלבע זאך וועט זיין יו לעפט די לייט אן אין א בעדרום, אזוי ווי אונז האבן געזען אנדערע היתרים פון טשארנינג אויף א לייט, אז אז די האסט נישט קיין הנאה מגוף המלאכה, באט יוזשעלי אז די בעטסט פאר די לייט איז פשט אז דארפסטו בעטן אין א רענען שלא בדרך טבעי, ענד איי האופ די גוי אנדערסטענדס איט, די זאגסט די גוים זענען נישט אזוי קלוג, איז באט היער אז ס'איז פאר א קינד, און ס'איז אין א בעיבי'ס בעדרום, אר אין א בוי'ס בעדרום, קענסטו בעטן מיט וואקציין זאלן אויסלעשן די לייט.

האט ער אזא שאלה. חולי עצבים, איינער וואס ליידט נערווקייט, נערוועזן קרענק, איז
דעפרעשאן אדער ענקזייעטי, ער ליידט אויף די נערוון. זאגט ער שכנגד המנגן מייקל חוליו, ווען ער הערט אויס מיוזיק.

ער גייט אדורך קודם כל אנדערע צדדים להט ער מאכט עס אוועק און דערנאך קומט ער צו צו דער מקצת חולי אז מ'בעט א גוי די מקצת חולי צו א חולה שוין בסכנה זאגט ער ס'איז נאר מיתה א זאך וואס איז צורך רפואי נאו ווי סאו צורך רפואי איז נישט דווקא צורך רפואי ס'איז זייער ברייט צורך רפואי

וואטעווער יו וואנט טו קאל איט, צו ס'איז א מענטל זאך צו ס'איז א דאס, ביז איך וואטש איז אן איסטעניש, מען זאגט נישט אין די גמרא, אבער רבי גליון וואלט זיך געדארפט אנשטרענגן נישט צו זיין אן איסטעניש, דא איז א זאך, סא נישט אלעס איז מותר ווייל דו ביסט אן איסטעניש, אבער עפעס וואס איז מותר ווייל איינער איז אן איסטעניש איז ער אן איסטעניש. נאו, ער לייגט דארטן צו, זאגט ער, דאס איז פון רבי יצחק זילבערשטיין, אלא נגן על ידי נוכרי, אבער ילד קטן ער איז דאך אייביג א חולה שיש בו סכנה, איז יתכן די מיתה מעיקר הדין, שהרי תינוק דינא כחולה. נאו, איך האב געהערט פון מיין טאטע אן ענליכע פסק, אבער נישט לגבי הלכות שבת, ס'איז געווען לגבי בין המצרים, צו צו אין די אין די אין די ספירה, ימי הספירה, מען פארט אסאך מאל אין די קאר, גייט ערגעץ, און מען האט א קליינע בעיבי, און די בעיבי וויינט וויינט וויינט, חוץ אז מען צינדט אן עפעס א טעיפ, מען צינדט אן מוזיק צו וואס ס'זאל זיין, די בעיבי בארואיגט זיך. ווי געזאגט דאס איז ממש מעג מען מעג עס אנצינדן אפילו ס'איז די ספירה אבער ספירה איז נישט אזוי הארב ווי שבת אבער ווי געזאגט ס'איז א היתר אנצוצינדן מוזיק אויב ס'וועט העלפן די קינד נאו. ביז יעצט וועגן א חולה א גדול. א חולה גדול מעגן בעטן א גוי, א חולה כל גופו אדער נפל למשכב מעג מען בעטן א גוי, דאס איז די מחלוקת, די מחלוקת איז ביז יעצט איז געווען ביי א גדול, מלכתחילה צווישן די עריגת הבושם און יד יצחק איז געווען וועגן א גדול. ס'עט אים העלפן? קען זיין, דארף פרעגן לאור די מצב, קען זיין.

צפת. יא. זאגט ער. יא יא באט דעט דאס איז דאס איז רייע ליסטער אפשר. איז אזוי. זאגט די לבוש. זאגט ער יו נאו וואט. היינט איז אנדערש. זאגט ער די ווייסט פארוואס? ווייל אפילו במעט קרירות מצטער ליהי מאוד והם חולים עצרה מפני ההרגל. מענטשן זענען צוגעוואוינט צו זיין ווארעם. זאגן די אויל איין האט אזוי וועט זיך צוריק זאגט אפילו סאיז אביסל קאלט היינט און במילקא ווייל מען האט זיך צוגעוואוינט אביסל וויש איז מחדש א נייע זאך אז ס'טוישט זיך מענטשן ווערן צוגעוואוינט צו עפעס מען איז צוגעוואוינט ס'זאל זיין ווארעם איז אויב אזוי זאגט די מנחת יצחק קען מען זאגן הכל כולל וועט זיך חם און אויב ס'איז זייער הייס זאגט ער אויב ס'איז ביום השערב קען מען אנצינדן וואס? יא, קען מען בעטן פאר א גוי, און אזוי פסק'ן שמירת שבת קיין חסד, ווי מועצת השערים כבד מאוד, מותר לומר לנכרי להפעיל את המעבר או את המזגן. אזוי פסק'ן די אלקוט יוסף. קומט ר' משה, וואס?
וועלכע צד?

ר' משה איז נישט דן בכלל אז די ענין פון האקל חול מעץ על החם, הי דאזענט טאלק אבאוט איט, ער קומט וואס איז ער דן, ער זאגט ער קומט די מענטשן קומען און זיי האבן טענות וואס ווילן זיי טון לייק ווי ספאוק אבאוט אלל די וועי אין די ביגינינג פאר וויקס אגאו, פיר שיעורים צוריק בעסער געזאגט, ער זאגט די גייסט מרמז זיין פארן גוי מיט א רמז שלא בדרך צבי. און דו ווילסט טענה'ן, איך האב נישט אה, סאו איך בין ממש שלא בדרך צרי, איי דו קענסט הנאה האבן פון די עירקאנדישאנער? איך קען דאך זיצן דא אן עירקאנדישאנער, פונקט אזוי ווי ווען איך בעט גרויזל אנצינדן א צווייטע לייט, איך קען דאך ליינען מיט די ערשטע לייט, ס'מאכט עס נאר גרינגער, סאו איך קען דאך דא זיצן מיטן אן עירקאנדישאנער, מאכט עס גרינגער. דעטס די אנלי טינג ר' משה איז דן. זאגט ר' משה עס איז נישט אמת, זאגט ער פשוט דיבורו שאיסר שאסור דכל הנאה ממעשה נוכרי אפשר לא גם בלא זה, יעדע הנאה וואס דארפסט האבן פון א מעשה נוכרי קענסטו זאגן איך האב וואלט געקענט טון אן דעם אפילו כשמבשל אווירוי אפילו די גוי קאכט פאר דיר וועסט מאכן א שטיקל סטעיק די ודאי יכול להיות גם בלא אכילה טובה איך קען זיין איך וויל נישט עסן דער שטיקל סטעיק וואס וועט זיין איך קען אן דעם דאס איז נישט קיין היתר. וכן יכול לו אדם יהיה אין איזה שעות בחדר קר, פערסאן קען בי טו אווערס אין א קאלטע רום, און ווען נישט די היתר פון פון האקעל חומר אצל א קר, וואלט מען נישט מתיר געווען צו זאגן פארן גוי. זאגט ער זעסטו, איך קען זיין דארט, דעט דאזענט מעיק איט מותר. והטעם, זאגט ער, פון די אנדערע זייט, על כל פנים, הוא הנאה, די אכילה איז דבר המבושל. אויב די הנאה פון די חימום וואלסטו נישט געהאט אז בשעת הדחק אי ל מלאכת הנכרי בשבת עבירה שזה אסור, ווען נישט די גוי יו וואודנט העוו עני היט, ווען נישט די גוי יו וואודנט העוו עירקאנדישאן, איז דאס איז נישט פשט אז איך בין מרבה הנאה, דאס איז פשט די דיס הנאה וואלט איך נישט געהאט. ווען ס'איז דא למשל איינער וואס האט געבעטן צו נאך א לייק, אויב איז ער דא, וועט אוודאי זיין מודה דארט. יא דאס איז א מפורש'ע דין, אליס ברעמער שלא בדרך צירי.
איך קען לייענען אן דעם, איך האב שוין הנאה פון א לייט, און דו לייגסט צו נאך א לייט, איז יו נאו, סאו לכאורה וואלסטו געקענט טענה'ן, ר' משה רעדט נישט וועגן דעם, אז אפילו ר' משה, אז איך האב איין עירקאנדישן

ח.
אבער פאר עדזשאסטן אפי' פשטות וואלט מען זיכער געווען שווער מחלק צו זיין און זאגן אז עדזשאסטן זאל זיין א פראבלעם. עדזשאסטן אדער צולייגן נאך אן עיקר'ישע אור געדארפט זיין מיטער לויט די מש ו. איטס אלסאו אינטערעסטינג און נישט דן וועגן די האקעלע חובה אצל א חמ צ נישט אנגעקוקט אפילו. נאו. נאך א היתר, אענד ווער גאנא קאם בעק טו עירקאנדישאנינג ביקאוז דערס אנאדער צד להיתר אור פאטענטשעלי טו צדדים להיתר. ס'ווענד זיך אויף די מצב. וואס איז מיט צוריקקומען צו דעם צעהדינגען שנעל. למנוע מכשול דרם, סאו די שולחן ערוך ברענגט אראפ א הלכה אז דער עירוב איז אראפגעפאלן און שבת מעג מען געבעטן א גוי ער זאל צוריק אויפשטעלן די עירוב, וויי? ביקאוז איף נאט מענטשן וועלן טראגן און שבת און מ'וועט עובר זיין חס ושלום און בטעות און טראגן אום שבת, נאו ער ברענגט אראפ אזוי זאגט ער יש אומרים דמיתר לומר לעיני הידי להדליק לו נר לסידור שבת.

וועגן דעם זאגט ער פארן גוי איז דא מענטשן וואס זענען מייקל אז די גוי זאל אנצינדן נאך לעכט פאר די סעודה, בפרט די סעודת חתונה און מילה, די גוטע קעיטערינג האל, ואין מוחא בידם, זאגט דער רמב ם יש להחמיר במקום שאין צורך גדול, ווייל רוב פוסקים זענען חולק אויף די בעל הביתר, אדער פוסקים ס'איז נישט ווי די רמ א אפילו בצורך גדול דארף מען מחמיר זיין, סאו די בעל הביתר איז נאט סאו פשוט. וואס איז צורך גדול? סאיז צורך גדול, סאיז סיר אלע פלעיסעס צורך גדול, נוצט מען צוזאם מיט הכנסת אורחים, אדער צורך מצוה, באט היער יו רעדי העוו א מצוה סאו צו מצוה. שכח חולה. איז אזוי, זאגט אבער דער משב ר אפילו מ'איז מחמיר מען טוט נישט ווי די בעל הבית'טע, אבער אז די ערב איז געפאלן מעג מען עס יא טון, ביקאוז דעטס ווארטס פון למנוע מכשול הרבים, למנוע מכשול הרבים איז נאט די סעים עז א מצוות הרבים, אויב איז די מצוה.

דווקא מ'האט געוואלט אריינברענגן די גוי אז די אייבישטער זאל זעהן די חילוק צווישן א איד און א גוי פאר נילא. דא איז די גוי און דא זענען די אידן.
יא. אבער איווען דאו זענען מחמיר ביי מצוה דרבים, אסאך זענען מיקל ביי מצוה דרבים. האסט ר' משה, ילקוט יוסף, און אנדערע זענען מתיר ביי א מצוה דרבן, סאו לייטס אין די בית מדרש וכדומה וואלט געווען מצוה דרבן, קענסט יא בעטן א גוי אקארדינג טו דעם, ווי רבי אלישיב זאגט אז א בית מדרש האט זיך אויסגעלאשן די עירקאנדישאנער, זאגט ער ראוי לבני תורה ללמוד גם כאשר חם, סאו ער האלט מען זאל עס טון, אבער אזוי ווי אונז האבן געזען איז דא אסאך מתירים און רבי אהרן קאטלער איז אויך מיקל אנצוצינדן, און פיינעלי אז דו האסט אן איסור דרבנן, איז דא אסאך צדדים להכל. סאו ס'איז דא אסאך וואס האלטן אז אז. אהרן וואס מאטער אוו אהרן העי איז סיעמס דיפטער סיקסטי טו. איט עקזיסטעד. גוט אויס די ערקאנדישאן אווער. איט עקזיסטעד. איז אזוי. אויב ס'איז דא א איסור דרבנן איסור דרבנן פאר צורך מצוה איווען דאו עס איז א מצוה דרבים דעמאלטס איז מען מקיל ענד דעט קאמס בעק טו יור שאלה פלאגינג אין א פלאטע איף איטס נאט מבער אז ס'איז נישט אז ס'איז נישט שבת

באט ס'איז דא אנדערע וואס געבן אנדערע טעמים אז די אויל פון א סוכה הייסט נאר אויל אריי ביקאוז איטס נאט קאנעקטעד ס'זיצט נאר דארטן און אז ס'הייסט נאר אויל אריי קען מען דאס אויך מצרף זיין מיט דעם אויפן ציון.